Vutivi i musirheleri wa wena hi doctor Nkateko E Mabunda ndza mi xeweta loko u khome hi switlhavi u tikuma u ri ka kamarhelo ra vutshunguri ra dokodela dokodela u ta ku vutisa leswaku u twa yini. loko ku nga ri na nhlamulo eka xivutiso lexi i switsongo leswi a nga swi endlaka ku kondza a kuma un'wana loyi a nga ta n'wi hlamusela kumbe yena n'wini a ti vonela leswaku hi kwini ka ndhawu leyi ku nga tshamisekangiki. Eka swivutiso swa vumbirhi a nga ku vutisa ku swi ku sungule rini u na nkarhi wo leha ku fika kwini u ri ka xiyimo xelexo so tinhlamuselo ta wehe hi vuenti hinkwato hi tona ti nga ta ku pfuna ku kuma vutshunguri lebyi hetisekeke. ni na vumbhoni la ku na nkarhi lowu ni nga ku ni ti vona ni ri na swirhumbana a swi tala ngopfu enkolweni ni ya ka dokodela madokodela va cheka va ni nyika mirhi. van'wana va ringetile va va ringanyetelwa leswaku ku nga va ku ri ku juluka kambe mirhi yeleyo a yi pfunanga switsundzuxo swa kona a swi pfunanga until ni nga vi na mali yo ringana yo xava e e khuvi leri a hi chelaka loko hi hlamba va ri i ti-bubbles ni te eka nkarhi wolowo ni nga famba ndlela yeleyo ni vona swirhumbana swi nga humi. loko ni ya xava futhi khuvi relero ni vona swihuhwa hi laha ni nga swi kota ku swi vona leswaku hayi swirhumbana leswi va swi vitanaka eczema i vito ra xidokodela swi vangiwa hi khuvi leri a ni ri chela ra xisibi ivi ni hambana na swona so ma vona dokodela i twa ni rikile kambe hi vutivi lebyi mina n'wini ni nga byi vonela byi hetelele byi va . vutshunguri emirini wa mina a hi ngheneni ka nkoka wa mali ku fuma swi nga va swi vula yini entiyisweni i ku fikelela swilaveko swa miri hi ndlela ya ku kuma e mati lama ringanelaka na swakudya leswi ringanelaka a hi vulavuli swakudya swo nandziha la. hi vulavula hi swakudya leswi tsakisaka miri swi nga tsakisiki wena u ri munhu ku ku va u nga swi kumi sweleswo kumbe u swi kuma ku hundza mpimo swi ta ku chela mavabyi u lova hi vona vanhu va khoma hi ma chukele lava nga na timali no ti vona ntsena kambe lava va tirhisaka hi vusopfa swo fana na ma chukele. kama wan'wana i ntumbuluko ha swi twisisa mara la wu sukaku ko ntumbuluko van'wani va khoma hi ti-blood pressure swi ku taniya so munhu u fanekele a se a a sungula ku tshika leswi a nga swi tolovela swi nga ha koteki so e nkoka wa mali i ku va u fikelela swilaveko sweswo ku nga mati. na ku nga swakudya leswi ringaneleke hikwalaho ke munhu yena u dyile mali tanihi rifuwo loko ho tlhelela ndzhaku ku na tidyondzo timbirhi ti nga mu pfulaka mahlo la. ku na dyondzo leyi nge hi hanya emisaveni ya mavunwa loko mo ya eka blog page ya nhluvukiso mi ta yi kuma ya ha ri kona dyondzo yeleyo kumbe mi languta ndzhaku ka tilinki leti mi nga ti tshama mi hlangana na tona mi ta yi kuma so kwalano u hlamuseriwa hi ku e mali yi yi rhandza ngopfu hi vanhu va makwanga. lava va va yi endlaka yi va xilaveko hi xikongomelo xo va va tirhisa e vanhu ku va va hlengeleta leswi va tsakisaka va hlengeletela e nhundzu mali yi lava yi ri na ringana hi ku ya hi mehe loko mali se yi tele ngopfu u ri na yona u tirhe kahle. handle ka ku va yi tshama yi hlayisiwa bank u xava leswi nga ku pfuneki nyika swisiwana loko u yi languta emintirhweni hambi ku ri va thori lavakulu va na ti-community engagement va endlela rixaka endlela rixaka languta vana lava nga dyeki e ti-creche u va pfuneta. leyi yi lavaka mali yo ringana leswi hi swi boxeke le eka dyondzo leyi nga ka two point one ku fikelela mati na swakudya swi ringanelaka mirini nkarhi wun'wana na ku dyondzisa vana exikolweni. Ku na dyondzo yin'wana nakambe leyi nge xana rifu ri ta sa hi yini ni nga mu tshwayela nyana katsongo la ku loko ku nga vi na ndzingano evuton'wini ku va na ku kokela tlhelo rin'we hi swo swi tisaka e rifu so ku hava e mali na swona swi nga karhata na koho loko yi tele ngopfu u yi tirhisa hi vusopfa. eyi loko yi tele yi nga tirhi a ku na nkingha mara se wa yi tirhisa hi tindlela ta wehe yi ta ku veka eka xiyimo xa khombo a hi tiveni ku mali a hi xilaveko xa vutomi kambe yi endliwe tano hi ri hinkwenu hi nga swi cinca sweswo vutomi byi saseka. loko a no nyika xikombiso nkarhi wun'wana a hinkwaswo leswi lavaka ku xava loko u tshama makaya ti endlele nghadi ku va na swipinichi u fuwa tihuku tihomu u byala mavele mali yi tirha u lava na tihunyi mali yi to tirha lani na lani ntsena kambe u ta va u vona leswaku. a hi hinkwaswo hina hi tshamaka emadorobeni wa nghenisa ti-solar la u kuma ku vukorhokeri bya wena bya gezi u no tirhisa mahala handle ko va u hakela e masipala ti tele tindlela teleto ku u ya ntirhweni a swo boha ku mi tirhisa e timovha un'wana na un'wana a khandziya ya yena. ma tirhisa yi ri movha yin'we ku hambana na mali swi ta ku hlayisela vutomi swi ta ku hlayisela ndzhaka a hi languteni ka emerald tablet three mi tsundzuka leswaku ti-emerald tablet hi laha matsalwa yo fana na na bivhele. ya nga susiwa ya huma ya ri kona eka man'wana ya matsalwa and ya swin'wana swo hundzuluxiwa hi tindlela so i ta kona eka tintlhari ta ma Egipta ta matsalwa lama ya dyondzisaka hi ma tivaku ya vupfumeri ku na munhu loyi va nge i Toth loyi u fana na ntsumi ntsumi ya vutlhari. hi ta hlaya i vuhundzuluxi hi swin'wana swi nga twala swi nga ngheni kahle eku sunguleni kambe loko u vuya vuyisela u nga va na ku twisisa eka Emerald tablet ya vunharhu xilotlela xa vutlhari yi sungula hi ndlela leyi mina Toth . ndzi nyika vutlhari bya mina ndzi nyika vutivi bya mina ndzi nyike matimba ya mina ndzi nyike ka vana va vanhu handle ka nxavo leswaku na vona va ta va na vutlhari byo voninga emisaveni kusuka exifunengeteni xa vusiku vutlhari hi matimba kasi matimba hi vutlhari. un'we eka un'wana ku hetisa hinkwaswo. Yi ya emahlweni yi ku, U nga tikukumuxi wena munhu hi vutlhari bya wena. Tikatse na lava nga na ku honisa xikan'we na lavo tlhariha. Loko munhu a ta eka wena a tele vutivi, yingisa. u yingisa hinkwaswo vutlhari hi byona eka hinkwaswo. U nga miyeli loko ku vuriwa swo biha hi ntiyiso, ku fana ni ku vonakala ka dyambu loku ku voningaka ku tlula hinkwaswo. Loyi a tlulaka nawu u ta xupuriwa. Landzela mbilu ya wena. hi nkarhi wa ku hanya ka wena endla leswi tlulaka leswi u lerisiweke swona loko u kumile rifuwo landzela mbilu ya wena hikuva hinkwaswo leswi a swi pfuni nchumu loko mbilu ya wena yi karhala. u nga hunguti nkarhi wa ku landzela mbilu ya wena swi rhukana moya wa wena wa xiviri mbilu moya swa fambelana na mianakanyo eka tidyondzo tin'wani hi vurile hi vukulu bya wena ku byi le moyeni higher self so wa dyondzisiwa ku va u swi landzela hikuva hi byona. i xongetelo ra wena mianakanyo ya wena hi ku katsakanya ivi hi heta kwala ku rifuwo a hi mali rifuwo ri famba na vutivi swi hlamuseriwile ene vutivi wu famba na nawu hikwalaho va nge loyi a nga riki na nawu a xupuriwa. So rifuwo hi leswi nga ku nyikaka swilaveko swa nkoka emirini ku nga mati na swakudya swo ringana ku hundzisa kwalano swi nga ku tisela rifu kumbe hi mavabyi so na ku u tiva nkarhi lowu u vabyaku ku vutshunguri byi le kwini tiva leswaku tinhlamulo ta wena ti le to tala ti le ka wena u ku loko u ya ka dokodela na wena u ka u pfa u ti yingisela u cheka ku swi humelela endzhaku ka loko endleke yini swi humelela loko u tirhise yini hi ndlela yeleyo swin'wana nkarhi wun'wana le ka dokodela u nga fikanga u nga hetelela u hambana na swoho eka leswi ku vabyisaka inkomu.